Wat ass geschitt? Fir et kuerz ze resüméieren, Éischtens emol ass eng Indexmanipulatioun komm, wou während 24 Méint am Ganzen keng Indextranche bäikomm ass. Dat war op der Pai all Mount e Verloscht vun 2,5 Prozent, am Ganzen also eng 60 Prozent Verloscht vun enger Monatspai. Dat war e Geschenk fir d'Patronen. Et war e globaalt Geschenk fir d'Patronen. Et war op jidde Fall kee selektiivt Geschenk. Et war op jidde Fall och e Geschenk, wat se net gebraucht hätten, well d'Lounkäschten zu Lëtzebuerg souwisou esou niddereg sinn, wéi se an de Nopeschlänner net sinn, an d'Gewënner och méi héich sinn, wéi an de Nopeschlänner. D'Regierung huet och nach e weidere Kaddo gemeet un d'Betriber, Si huet d'Steiere vun de Betriber op de Gewënner weider erafgesat. obschonn och déi, esouguer wat déi reell Sätz ugeet, méi niddereg sinn, wéi an all de Länner ronderëm. Och am Aarbechts a Sozialrecht si vill negativ Ännerunge komm, déi d'Leit och ze spiere kritt hunn. Ech wëll nëmmen op déi Diskussioun hiweisen no an der, am Zesummenhank mat der Lohnfortzahlung, wou Leit am Allgemengen, oder de 56 11, wou Leit fragiliséiert ginn, wa se krank sinn oder wa se aarbechtslos sinn. D'Aarbechtsrecht gouf am Allgemenge wat d'Aarbechtszäit ugeet flexibiliséiert. D'sozial Sécherheet ass ënnerhillegt ginn duerch de Prinzip vun der Privatiséierung vun der Lohnfortzahlung. Et si weider Projeten en cours de route wéi déi iwwer d'Unfallrenten, wou Berechnungen dra sinn, datt d'Mass vun den Unfallrenten, déi an zéng Joer wäerte bezuelt ginn, wann dee Projet do ëmgesat gëtt, ëm d'Halschecht reduzéiert ass par rapport zu den Unfallrenten haut. D'IGSS huet eng Etüd gemeet iwwert d'Renten, wou als ee vun de Léisungsmëttelen duergestallt ginn ass, datt d'Rente just nach sollen esou no Mindestloun gerechent ginn, de Rescht soll privat finanzéiert ginn. A souguer an de Wahlprogrammer vun der csv an och laang vun der LSAP stounge sou Saachen dra wéi, et kéint een licht eng Rent kréien, wann ee 40 Joer effektiv geschafft huet. D'LSAP huet dat jo erausgeholl, nodeem och Drock ënner anerem vun eis gemeet ginn ass, dass et zu enger Desindexéierung komm vum Kannergeld, si Bonien a Chèques-servicen agefouert ginn an domadder sinn d'Weiche gestallt ginn a Richtung vun enger selektiver Sozialpolitik, Wourunner kënnen och esou Fuerderungen, wéi se vum Patronat erhuewe ginn, wéi de Mindestloun op anerhallef Mol, also wéi den Index op anerhallef Mol de Mindestloun ze begrenzen, wou déi kënnen an Zukunft drop sech baséieren. Mir menge wierklech, dass et an der aktueller Situatioun net drëm geet, e bësse Plooschteren op en hëlzent Been ze Pechen, sondern dass et wierklech drëm geet, an der Politik, an der gesellschaftlecher Entwécklung eng aner Richtung anzeschloen. Dofir soe mer, Weichen ëmstellen. Deen éischte Punkt oder déi éischt Fuerderung, dat heescht Lounquot erhéijen. Lounquot, dat heescht den Undeel vun de Léin, um gesamtene geschafene Wäert, an deen Undeel, deen ass souwuel zu Lëtzebuerg wéi an der ganzer Europäescher Unioun, fir sech nëmmen dorobber ze schränken, ass an deene leschte Jorzingten erofgaangen, drastesch erofgaangen. An zu Lëtzebuerg ass deen Undeel am iwwrigen nach méi kleng wéi an eisen Nopeschlänner, méi niddreg wéi an eisen Nopeschlänner. Dat heescht an anere Wieder, d'Entwécklung ass gaangen, zu Ongonschte vun de Leit, déi vun hirem Loun liewen, an zu Gonschte vun de Benefisser vum Kapital. An déi Entwécklung muss ëmgekéiert ginn. An dofir fuerdere mer, an dat ass déi exemplaresch Fuerderung an deem doe Beräich, eng substantiell Erhéijung vum gesetzleche Mindestloun. Zweete konkrete Punkt. Et ass net akzeptabel, dass an der aktueller Situatioun, grad an der aktueller Situatioun, Aarbechtsplazen ofgebaut ginn, respektiv Leit entlooss ginn, nëmme well Betriber oder Konzerner hir Profitter wëllen halen, respektiv opbesseren. An dat ass de Sënn vun enger Proposition de loi, vun engem Gesetzvirschlag, dee mer ausgeschafft hunn. an dee soll verhënneren, dass Betriber, déi Benefiss maachen, kënnen entloossen. Drëtte Schwéierpunkt, Verbanne mer zwou Saachen, déi fir eis och zesummenhänken, d'Steieren op de Benefisser erhéijen, fir déi öffentlech Servicer ze finanzéieren. Mir hunn zu Lëtzebuerg hei eng erstaunlech Debatt an där do Fro, well et héiert een ëmmer nëmmen, ass ee géint oder fir Steiererhéijungen. An an der Reegel ass all Mënsch dergéint, well all Mënsch ass géint Steiererhéijungen. Et gëtt awer ni gefrot, wat fir Steieren, wee bezilt wat fir Steieren, zu wat fir engem Zweck gingen déi Steieren. A mär soen, mir si fir Steiererhéijungen op de Beneficer, op deenen ganz héijen Akommessen, op deenen décken Verméigen a selbstverständlech net op de Léin, well dat jo erëm eng Kéier géif eng Senkung vun der Kafkraaft bedeiten. Véierte Punkt, e massiven ëffentleche Wunnengsbau. D'Recht op Wunnen ass zu Lëtzebuerg net d'Recht op e mënschewierdegt Wunnen entspriechend den haitege Verhältnisser ass zu Lëtzebuerg net wierklech garantéiert. Den Här Juncker huet selwer zouginn, an där do Fro huet d'Regierung versot. Eise Wunnengsproblem hei zu Lëtzebuerg ass un alleréischter Stell e soziale Problem. Dofir fuerdere mer, dass massiv méi Wunnenge gebaut am Kader vun engem. öffentleche Wunnengsbauprogramm, net privaten, öffentleche Wunnengsbauprogramm, soudass mer esou schnell wéi méiglech op e Prozentsaz vun 10 Prozent vun alle Wunnenge kommen, déi sozial, haaptsächlech sozial Mietwunnengen, wären. An dann Aarbechtszäitverkierzung, do gëtt zu Lëtzebuerg jo och net méi driwwer geschwat, a mär bleiwen awer derbäi. Virun 100 Joer ass den Aacht-Stonnen-Dag erkämpft ginn, deen hu mer ëmmer nach. Natierlech, natierlech ass entretemps d'Véierzeg Stonne-Woch, mee awer schonn iwwert Joerzingte laang op der selwechter Héicht. A wann ee kuckt, wéi sech an deene leschte. Joerzéngt un d'Produktivitéit entwéckelt huet, da muss ee feststellen, déi huet sech a kenger Hinsicht an Aarbechtszäitverkierzung niddergeschloen, wéi et eigentlech vernünfteg wär. A mär ginn dervun aus, dass, wann d'Aarbechtszäitverkierzung, ech soen elo mol an Europa, net nëmme Lëtzebuerg, wann d'Aarbechtszäitverkierzung an Europa an deene leschten 30, 40 Joer weidergefouert gi wär, Dann hätte mer mat Sécherheet net déi selwecht Aarbechtslosenzuel wéi haut. Eng aner Sozialpolitik geschitt net leng an der Chamber, dees musse mir eis bewosst sinn. D'gesellschaftlecht Mobiliséieren, déi ausserparlamentaresch geschitt vun de Gewerkschaften, vun de soziale Beweegungen, ass Viraussetzung, fir datt d'Sozialpolitik iwwerhaapt ka beaflosst ginn. Mir mussen eis bewosst sinn, datt d'Chamber, net representativ ass fir d'Gesellschaft, musse kucken, wéi vill Leit wielen iwwerhaapt nach déi Chamber a wéi setze sech zesummen. An nëmmen duerch d'ausseparlamentaresch Mobiliséierung, duerch d'Gewerkschaften, duerch d'sozial Beweegunge kann deen Apport derbäikommen, deen noutwendeg ass, fir datt d'Politik forcéiert ass, fir d'sozial Uspréch vun de Leit, déi zu Lëtzebuerg wunnen a schaffen, fir déi an Usproch ze huelen. Déi ausserparlamentaresch Mobiliséierung, vun där ech elo geschwat hunn, déi muss weidergoen, deen Drock, dee muss weiderbestoen, muss eng Verlängerung fannen an der Chamber, wou déi politesch Décisiounen geholl ginn. Et ass falsch, fir ze mengen, et géif alles ausserparlamentaresch décidéiert ginn. Och dat ass falsch, esou falsch wéi et ass, fir ze mengen, déi Eenzelen, déi eng Décisioun kéinten huelen, wier d'Chamber. D'Decisioune vun der Chamber gi wesentlech beaflosst vun deem, wat ronderëm geschitt, vu gesellschaftleche Kräfteverhältnisser. Mä et ass awer och ganz kloer, datt d'ausseparlamentaresch Mobiliséierung, inklusiv déi gewerkschaftlech Preoccupatioun, muss eng Verlängerung fannen an der Chamber. Et gëtt ëmmer d'Diskussioun gefouert vum Vote utile. Leit stellen sech ëmmer d'Fro, Wéi soll ech nëtzlech wielen? Och wann ech net onbedéngt mat all deem d'accord sinn, fir déi wou ech wielen. Mir sinn an der exzeptioneller Situatioun, datt an dëser Situatioun ee Vote utile nëmmen ee Vote ka si fir déi Lénk. Dat ass lo net einfach platt Propaganda, mee dat ergëtt sech logescherweis aus deem wat ech virdrun gesot hunn. Déi Lénk huet eng ganz Rei konkret Propositionen, wéi déi sozial Politik soll ausgesinn. An wat ganz interessant ass, ech wier emol frou, wann dat iergendwou eng Kéier kéint gemaach ginn, mir hunn d'Kräften net derzou, wann Der emol géingt kucken, wat d'Gewerkschaften aussoen an deene leschte Méint zu der Kris, zu deem, wat se fuerderen, an giff en dat emol iwwerneeschneide mat deem, wat an den eenzelne Parteiprogrammer ganz konkret steet. mengen ech, stéinge mer relativ gutt do a mengen ech géif relativ kloer doraus ervirkommen, datt grad déi Lénk eng nëtzlech Roll ze spillen huet, grad an dëser Situatioun, an datt ee Vote utile ee Vote no lénks ass, an zwar konsequent no lénks.